L-għaliex ieħor ħad diskutu suġġett interessanti ħafna, gratifikazzjoni immedjata. Magħna llum Leon Medin, Noel Sherry, grazzi li qegħdin magħna. Tnejn min-nies li waqgħatulhom żokorthom bħalma jgħidu fl-addiction tajjeb jiltaqgħu ma' nies ta' kull età, kont ngħid żgħażagħ imma waqqaft lili nnifsi għax nies ta' kull età li parti mir-raġuni għalfejn jispiċċaw ivvizzjati fuq sustanza jew inkella anke mġiba, ħafna drabi tibda jew għandha x'taqsam ma' gratifikazzjoni immedjata. Irridu nispjegaw ukoll x'inhi gratifikazzjoni immedjata. Lana. Il-mistoqsija tal-lum għaliex donnu llum kulħadd marid bil-gratifikazzjoni immedjata. Dak li ħan diskutu. Gratifikazzjoni immedjata, ħanprova nispjega ħajjena ma nixtieqkom tgħinuni ftit. Huwa meta il-persuna tkun trid is-sens ta' pjaċir issa, fl-immedjat. Jiġifieri jekk eżempju jiena Ħa nixtri xi ħaġa online, kemm jista' jkun tasal għada. Jekk jiena mort ġo restorant u ordnajt l-ikel, dak il-pjaċir tal-ikel kemm jista' jkun irridu issa. Naħseb bil-Malti ngħidu l-għajsu tkun nagħaq bla paċenzja imma mhux eżatt. Hemm jien Irridu nżommu f'rasna li di hija xi ħaġa li qiegħda ġo moħħ il-bniedem teknikament, bħal speċi aħna magħmulin li fejn naraw il-pjaċir irriduh dak il-ħin. Issa mbagħad immorru lil hinn mill-istint u ngħallmu lilna nnifisna nżommu lura biex biex niddiljaw ma' din l-imbirkenstant gratification. Imma fil-vera fil-verità l-bniedem magħmul dak il-mod, jiġifieri aħna imwildin biex fejn naraw il-pjaċir irriduh dak il-ħin. Issa mbagħad irridu ngħallmu lilna nfusna ovvjament li hemm modi differenti kif naslu għall-pjaċir u li forsi ħajtuni iktar reward. Qisu bħal meta t-tfal iridu jieħdu l-ħelu l-ħin kollu. U aħna rridu ngħallmuhom li tistenna l-ikel jew ma tieħux iktar minn żewġ ċikkulajjiet jew ċikkulata waħda. Darba kien hemm xi ħadd f'għemieli qalli L-aħjar mod li nifhmu kif inhi instant gratification għandek tifel, tagħtu l-flus u mbagħad hu mar jixtri xi ħaġa tal-ħelu. Issa, ovvjament ħa pjaċir b'dak il-ħelu. Mbagħad għandek tifel ieħor ġenb magħhom u xtara l-aħħar slipper u gawdih ħafna iktar. Naħseb l-instant gratification ikun l-ewwel wieħed u ħa nidħlu ġo biċċa xogħol oħra, dik id-delayed gratification tkun it-tieni. Forsi biex inkompli ftit ma' dak li qal Matthew, u beda bih Matthew propjament, qisu jien nara li qisu aħna bħala bnedmin magħmulin illi illi qisek għandek spectrum, infittxu l-pjaċir u fl-istess ħin nevitaw it-tbatija jew l-uġigħ għax hi xi ħaġa waħda l-oppost tal-oħra, għandek spectrum fuq naħħa għandek it-tbatija u l-uġigħ, fuq in-naħħa l-oħra għandek il-gratifikazzjoni, il-pjaċir, eċċetera U sa ċertu punt, kważi kważi, Alla ħares ma kienx hekk, għax kieku aħna bħala bnedmin ma żviluppajniex u ma kbirniex u ma ħdimniex u ma ħabbilniex rasna biex nivvintaw affarijiet ħalli l-ħajja tagħna tkun iktar komda. Issa d-diffikultà tiġi fejn wieħed ħa jaqta' l-għajn u dik it-tfittxija għal pjaċir jew dik it-tfittxija għan-nuqqas ta' tbatija verament twassalniex biex aħna jkollna l-pjaċir jew inkella nevitawx it-tbatija għax xi kultant imbagħad Qisna bħala bnedmin jew ċertu nies jidħlu f'ċertu proċessi illi għalkemm ħa jkollhom dak is-sens ta' gratifikazzjoni immedjat dak il-ħin, in the long run, iktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar imbagħad ħa jidħlu f'sistemi li li they are self defeating, ikissru lilhom infushom. Jiġifieri jiena jiena ġej mill-qasam tal-addictions sewwa u dik taraha taraha ħafna ċara li tara nies jibdew ifittxu ċertu pjaċir u relief minn ċertu tbatijiet, pjaċir u relief, li fl-aħħar mill-aħħar imbagħad jidħlu fi sqaq illi jispiċċaw skjavi tiegħu. Jiġifieri, u iktar ma jgħaddi żmien iktar donni jien qed nara tiġri fis-soċjetà wiesgħa tagħna tal-lum, jiġifieri kważi kważi Qed issir lifestyle, nabbuża ngħid ngħid dil-kelma, qed issir lifestyle, jiġifieri iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar iktar dik l-instant gratification, dik. Spjegalna kif, jiġifieri meta taħseb f'persuna u qed tgħid li qiegħda ssir lifestyle. Tina eżempju ta' x'qed tgħid. Hemm, hi tiġi b'diversi manjieri u diversi modi, jiġifieri mhux lakemm, għalkemm hemm ħafna eżempji, imma mhux lakemm taqbad u tispjegahom. Fejn naf jien, għandek nies li, ma nafx, moħħi bħalissa qed jaħseb fuq eżami. Ma nistudjax imma nipprova nara kif nagħmel u dak l-eżami niskapulah. Ma naħsibx u ngħid isma' dak l-eżami lili qiegħed hemm biex biex lili ikabbarni ħalli jien inkun kwalifikat biex meta jiġu ċertu diffikultajiet inkun kapaċi negħlibhom. Hu x'inhu l-eżami? Le, aħna moħħna jaħseb kif ħa negħleb l-eżami bit-tajjeb u l-ħażin, eċċetera L-istess ħaġa meta qegħdin nitħaddtu Fuq fejn naf jien, anki nfiq ta' flus, dak li konna qegħdin ngħidu. Jiena nħares lejn jien se nakkwista dak il-mument, nara kif nagħmel il-flus inġibhom anki b'mod li xi kultant mhumiex mod healthy. L-importanti li jien għandi l-flus ħalli jiena ssodisfajt lili nnifsi dak il-mument. U hawn min jirraġuna u jgħidlek, jiena llum tiegħi, Qisu li easy way hu, qisu ngħaddi mill-eżami bla ma nistudja, ikolli l-flus x'nonfoq mingħajr ma naħdem, qisu li easy way, le? Li hija parti minn lifestyle sħiħ, jiġifieri jekk inti tħares, naħseb jien anki meta qegħdin nitħattu fuq użu ta' sustanzi, użu ta' drogi, jew inkella anki użu ta' mobile eċċessiv, kulħadd għandek l-instant gratification, dak li jiġifieri Qed tqisna bħala bnedmin f'dan l-aħħar so 20 sena, 25 sena, 30 sena, dħalna f'modi komplessi ta' ħajja għax jiena nħares għandi żmien, all right, għandi daqsxejn ta' żmien, jien nara differenza kbira fil-modi ta' kif aħna inbdilna, il-lifestyle tagħna nbidel, l-affluwenza qiegħda tagħmel qed taffluwixxi ħafna l-ħajja tagħna, jiġifieri għandek dawn is-sistemi kollha li qegħdin jimpattaw fuqna u fuq il-mod ta' kif ngħixu. Naħseb Noel laqat ħafna topics jiena li kif qal tajjeb Noel il-lifestyle jikkontribwixxi. Imma importanti li niftakru l-instant gratification marbut ma' ħafna affarijiet, ma' ikel, ma' pjaċir, ma' sess, ma' mas-social media llum, jiġifieri, u dejjem ħa nerġa' mmur għall-ewwel punt li qisek l-instint dejjem ħa jgħidlek mur mur għaliha dil-biċċa tax-xogħol, jiġifieri ħafna iktar faċli ċċedi għaliha. Għalhekk il-ħin kollu u kif qal tajjeb Noel, is-soċjetà qed tikkontribwixxi għal ħafna affarijiet għax qed nidħlu f'ħafna topics issa, li li da qegħdin naġevolawh. l-internet, tara tfal u l-użu tal-internet eżempju, naħseb eżempju mal-ġenerazzjoni iżgħar ħafna iktar diffiċli biex biex tikkultivalhom li isma' trid tistenna, trid tistenna, trid tistenna. U plus anki s-sistema, issubmittja dak issa, agħmilha online, tistenniex s'għada. Jiġifieri anki s-sistema edukattiva kważi qiegħda titma' għall-instant gratification jekk qabel jien naf, Sempliċement kelli nagħmel biċċa riċerka, irrid noqgħod immur il-librerija u nsib il-ktieb, issa kollox available dak il-ħin allura anke aħna, jiena bħala ġenitur ġieli nqabad fija t-tfal tiegħi nitmaħħilhom jien ejja neħilsuha fittxuha issa u ma ngħidulhomx stenna aħdem il-proċess kif suppost, jiġifieri Naħseb jiena kif qed jgħid tajjeb Noel hemm hemm hemm ħafna sistemi dal-lifestyle huwa integrat huwa huwa parti anki minn minn kif inhi miexja t-teknoloġija kollox available buttuna m'għadux iż-żmien jien naf li għandi t-tija sejra l-Ingilterra u ngħidilha ġibli dak u rrid nistenna li tmur tiġi lura mbagħad niltaqa' magħha Illum ħa naqbad, nitfagħha online u ġie għandi, anzi, nagħmel subscription li jaslu iktar malajr għax qasdi ma rrid nistenna li jaslu, jiġifieri, u naħseb. Qisu fl-istess ħin qed issemmi wkoll kumdità int. Jiġifieri qisu li jiena ordnajt xi ħaġa online u f'erbgħa u għoxrin siegħa kienet għandi. Hija kumdità. Li jiena biex nagħmel riċerka għamiltu minn fuq il-laptop minn fejn irid jiena, hija kumdità wkoll. Imbagħad irridu nqogħdu attenti imma li dik il-kumdità ma timmanifestax ruħha, kif semma tajjeb Noel hu, f'imġiba li iktar perikoluża. Għax jekk jiena, ħa ngħallem lili nnifsi, mela ftit ilu kienu għamlu biċċa riċerka u sabu fejn hemm iktar ħwienet ta' fast food, hemm iktar nies obese. Jiġifieri, iktar ma ħa nżid l-aċċess għal xi ħaġa ta' malajr, jiena iktar għandi ċans nikkrea problemi. Issa, jekk jiena ma ngħallimx lili nnifsi nistenna, diffiċli biex jiena ngħallem lili nnifsi immur għal dik li tiġi b'iktar żmien, jiġifieri jien ħa ngħallem is-sens tiegħi li mmur pjaċir mal-pjaċir mill-ewwel qiegħed nitimgħu. U s-sens tiegħi ta' bżonn qiegħed iktar nifgaw ħa ngħid hekk. Issa il ħa nidħol ġo xi ħaġa naqra iktar komplikata. Iktar ħa nkun 'il bogħod mill-kuntentizza għax jiena ħa nitma' lili nnifsi, Mill-pjaċir, mill-pjaċir ta' dak il-ħin, mill-pjaċir ta' dak il-ħin. Li qed titkellem fuqha inti hija l-effett tad-dopamina, mhux hekk? U biex insaħħaħ li qed tgħid int, sibna riċerka ta' Fisher li tgħid il-ħila tal-moħħ li jirċievi sodisfazzjon mill-ewwel minn affarijiet bħal-likes fuq il-midja soċjali, tixtri online u l-affarijiet jaslu mill-ewwel, tipproduċi rilaxx ta' dopamina, issa nispjegaw x'inhi d-dopamina wkoll. Sustanza kimika fil-moħħ li tgħinna nħossuna kuntenti. ta' dak il-ħin, għax hija xott ta' kimika ġo ġisimna, ħassejna kuntenti, però ma jdumx, dal-feeling ma jdumx. U l-flip side ta' dik, li jekk jiena ma nimxix mal-instant gratification, ħa, moħħi ħa jipproduċi siste, ħa, kimika oħra u ħa ħossni tense. Il-maqlub hu. Il-maqlub. Ġifieri, Letteralment inti biex biex ma tmurx f'dil-biċċa trid tmur kontra il-mod kif inti wajerjat. Trid letteralment tgħallem lilek innifsek taħdem different. Bid-differenza naħseb li qed tgħid int huwa li qabel konna neħduha jekk jiena rrid flokk mill-Ingilterra ħa nistenna t-zija, forsi ġġibuli fil-birthday, Mela jiena għandi tliet xhur biex jiġi dal-flokk. Illum tliet xhur. Awtomatikament m'hemmx m'hemmx ma kienx hemm. Eżatt, ma kienx hemm option oħra, allura moħħi mhuwiex qed inderrieh li rridu issa, waqt li llum għandi l-għażla u għandi l-option li l-flokk ħa jiġi fi żmien 24 siegħa. Allura mbagħad jekk ħa jdum iktar minn 24 siegħa, Allavolja forsi ħa nibsu x-xahar id-dieħel, eh? Imma ħa toħloq dik it-tensjoni. Għax dik li. Ħa nikkomplejni, ħa nċempel. Int l-ewwel semmejt il-kumdità, jekk oġġett vera għandek bżonnu fi żmien jumejn u rnexxielek tirranġa shipping biex jiġi fi żmien jumejn hemm hekk orrejt kumdità. Imma oġġett li taf li m'għandekx bżonnu u xorta nagħmluha llum il-ġurnata. Hekk jista' jiġi iktar kmieni nħallas biex jiġi iktar kmieni nagħmilha xorta. U meta jiġifieri hemm hekk imbagħad qed tara li Mhux għax kumdità, għax hemm dil-biċċa xogħol tal-gratification. L-instant gratification. Fil-eżempju ċar li jiġini f'moħħi huwa il-posta normali u l-email. Mm. Sa ftit ta' żminilu, sa 20 senilu ma kellniex email. All right, konna nibatu kollox bil-posta un bad biż-żmien daħlet il-fax, imma xorta inti trid iż-żmien tiegħek biex inti tipproċessa ittra, waslet, batlek l-olinġment, imbagħad Ħdimt fuqha u mbagħad bgħatt ir-risposta, jiġifieri proċess ta' miżerjament sebat ijiem għaxra. Illum il-ġurnata għandek email u bniedem kważi kważi jistenna li mhux tirrispondih l-għada imma tirrispondih within, ejja suqha ma nkunx, within an hour eċċetera. Jiġifieri, u l-mistoqsija tiegħi hija, issa hemmhekk għandek kumdità jew jew għandek sistema li kważi kważi qed iddaħħlek b'mod awtomatiku fi proċess ta' instant gratification illi qed il-kumdità qed tikkawżalek iktar stress u tensjoni u u l-verità hi illi illi l-ħajja tagħna qed issir iktar mgħaġġla b'tali mod li kważi kważi lanqas ikollna ċans naħsbu u nirriflettu fuq dak li nkunu qegħdin nagħmlu. Issa biex inkunu ċari, li narmu l-laptops u nerġgħu nistennew it-CIA ġejja mill-Ingilterra, ma ħa tasal qatt u jiena ma naħsibx li ħa nistenna tliet xhur. Jew ħaġa, tant nibda il-wait tiegħi tliet xhur oħra jqasibni se nilbsu dak it-topp. Allura irridu insibu mod kif, ma nafx, hijiex possibbli li nieħdu ħsieb l-instant gratification tagħna, alla volja ngħixu f'sitwazzjoni fejn jekk jiena rrid taxi, fi żmien erba' minuti ħa jasal, jekk le ħa niftaħ app oħra u nsib taxi minn app oħra. Jiġifieri dik hija l-verità, mhux hekk? U jekk qed nordna l-ikel, ħa nordna l-ikel skont kemm hu l-bogħod, Naħseb l-ikel hu eżempju tajjeb imma, l-ikel hu eżempju tajjeb għax fil-verità l-bniedem għandu bżonn l-ikel. Issa, bniedem jista' jgħallem lilu nnifsu jiekol aħjar u ma jċedix mal-instint kreattiv. Kif tajt l-eżempju inti ngħidu t-tfal, isma' tiħux dik iċ-ċikkulata għax imbagħad m'intix ħa tiekol l-ikla li għandek bżonn, awtomatikament qed tittrejnja fuq hemm. Imma. Again, jien l-iktar ħaġa li timpressjonani fuq dat-topic hi li hija xi ħaġa ħafna iktar sottili milli taħseb u meta bdejt naħseb fuqha, ġifieri meta għedtli fuq xiex ħa nitkellmu, sempliċement il-frott. Qas għadna nafu x'jiġifieri frott fl-istaġun tiegħu, jekk irrid il-frawli, frawli s-sena kollha. Qabel ma kinitx hekk l-istorja u jekk trid. All right, hemm frott li narawh iktar fis-sajf, eżempju, imma jekk trid iġġibu minn xi mkien, tista' ġġibu mill-parti l-oħra tad-dinja. Imma awtomatikament li jien għallimt lili nnifsi li l-frawli nista' nieħdu meta rrid, jiena hemm ċertu demands. Jekk ħa nipprova nfehhem it-tifla tiegħi ngħidilha isma', le, ta' l-frawli fl-istaġun tiegħu. Tgħidli le, fl-istaġun tiegħu. Dak qas taf x'jiġifieri. staġun, jiġifieri orrajt, teknoloġija mxiet u tagħmel ħafna ġid u naqbel miegħek ma nistgħux immorru lura u qas irridu mmorru lura għaż-żmien li l-informazzjoni trid toqgħod ġġibha biċċa minn hemm u biċċa minn hawn, issa għandek kollox at a finger tip, jiġifieri u tista'. Imma l-effetti mbagħad li qed ikollha fuq il-bniedem u naħseb jien hemmhekk imbagħad jidħlu l-ġenerazzjonijiet iżgħar ma jkunu iktar ħa jkollhom predominantly l-instant gratification ħa jkunu iktar ifittxuha għax huma hemm ħafna iktar affarijiet li forsi qas nirriflettu fuqhom li di twielhom anke sempliċiment jien ġieli naffaxxina ruħi nara ż-żgħar iktar ma jkunu żgħar meta jaraw monitor dawn jaħsbu li tista' tmissu. Tant imdorrijin li kollox qed touch screen li meta qed jaraw monitor normali daw u jippretendu dak il-ħin li ħa jieħdu r-riżultat. Jiġifieri daw l-instant gratification qed ifittxuha meta jitilqu jimxu mill-ewwel ħa jibdew ifittxuha u. Li għandha x'taqsam ħafna mad-dopamina nerġa' mmorru lejha jiġifieri naħseb jiena mod kif tista' forsi tevita l-instant gratification kemm jista' jkun huwa li tevita ċertu stimulazzjoni għal ħin twil fit-tfal. Jiġifieri din llum il-ġurnata hija riċerka, kull fejn tħares hemm din riċerka, hija ppruvata fuq l-ippruvata li moħħi t-tfal, speċjalment qabel l-adoloxxenza u anke fl-adoloxxenza, għadu qed jiżviluppa u jekk inti ħadd ir-riħ, li d-dopamina tiġi released ġo ġismu kuljum u l-ħin kollu, meta suppost id-dopamina hija r-reward chemical li jiena wara li għamilt biċċa xogħol waqaft u għidt proset Matthew, jien naf ħsilt il-karozza, waqaft ħarist lejn il-karozza tgħid proset, għamilt ġurnata xogħol, ħassejt dik is-sodisfazzjon. Mett inti, dak is-sodisfazzjon qed tħossu l-ħin kollu għax ċellajt ritratt u bdew jagħtuk il-likes? Jew qed tilgħab logħba u tlajt livell? Hemmhekk qed titma' lil moħħok dik il-kimika l-ħin kollu, il-kimika nnifisha tant hi tajba u tant ittik pjaċir u tħossok king litteralment, tħossok tajjeb taf kif, tħossok l-aħjar wieħed dak il-ħin. li ġismek u moħħok mhumiex maħluqin biex tħossha l-ħin kollu dik. Jekk ħa tħossha l-ħin kollu, ħa jiġi moħħok, ħa nuża kelma kbira speċjalment bikom it-tnejn fuq il-mejda, addict ta' dik l-emozzjoni, ta' dik il-kimika, u ħa tibda tfittixha l-ħin kollu. Sal-punt li jekk inti tifel ta' ħames snin u ommok qaltlek ħa ġġiblek tazz ilma u damet biex iġġibha, Illum sirna narawha li jkun hemm vjolenza, li jkun hemm aggressjoni għax intat l-ħġiba issa. Fil-fatt kulħadd rom dawk il-videos fuq l-internet ta' tfal li joħdulhom it-tablet u jagħmlu xenata kbira ħafna x'kienu esposti u dak naħseb dak jipprova din perfettament li meta kellhom id-dopamina kienu sodisfatti meta ħassew anki t-tensjoni kienet super eżaġerata jiġifieri Forsi eżempju żgħir ta' dak li għadek kif għedt għax Hu eżempju sempliċi li nġibuh mal-persuni li niltaqgħu magħhom. Jekk inti inti ħadt biċċa kejk, kejk partikolari taċ-ċikkulata, inti ħassejtu tajjeb, ħassejt il-gratifikazzjoni tiegħu, id-dopamina, id-dopamine rush tiegħu taċ-ċikkulata, imma jekk inti terġa' tieħu dak il-kejk l-għada, Ir-rush ma tkunx, dak is-sodisfazzjon ma jkunx, ikun hemm, imma ma jkunx daqshekk qawwi bħall-ewwel darba. U b'tali mod li jekk inti tieħdu kuljum dak il-kejk, fl-aħħar tax-xahar il-kejk laqqas jibqa' jogħġbok, laqqas tibda tħares lejh. Sewwa, u dik il-kick, dik is-sodisfazzjon, dak il-pjaċir tiegħu ma jibqax hemm. Qisu mhux l-istess kejk għadu, imma l-effett fuq is-sistema ma jibqax l-istess. Il-moħħ Jidhruhom dan l-affarijiet, dan il-proċess jidhrah. U dan il-proċess mhux biss fil-kejkijiet qiegħed imma fi kwalunkwe ħaġa li li aħna jkollna x'naqsmu magħha, jiġifieri hekk hemm hemm qisu qisu catch 22. Ġifieri inti qed iżżid issa element ieħor ta' diskussjoni li Mhux talli mhux ħelti li inti dejjem qed tfittex din id-dopamina, imma iktar ma inti qed tfittixha, iktar għandek bżonn trigger iktar qawwi. Eżatt. Qed narawha fil-pornografija, li inti jiġu għall-għajnuna nies jgħidu għax qed nara affarijiet li qatt ma mmaġinajt f'ħajti li ħa nkun qed nimmasturba għalihom. U meta tħares lura huwa li tant draw iġibu dik id-dopamina bil-pornografija li mbagħad dejjem kellhom jeskalaw dak li qegħdin jaraw. L-istess ħaġa fix-xorb, fid-drogi, l-istess ħaġa fis-sess. Ġifieri min iġib dik id-dopamina, kulħadd iġib id-dopamina mis-sess, imma min ifittex is-sess, għal dik id-dopamina, dejjem ħa jfittex affarijiet iktar kumplessi biex iġib dik id-dopamina. Xi kultant anki anki f'affarijiet li forsi, fejn naf jien, speed, issuq b'ċertu speed. Inti dejjem trid iżżid l-ispeed ħalli inti dak id dik id-dopamina tkompli għax f'wara kollox anki d-dopamina minnha nfisha hija sustanza li hija addictive u li dejjem iktar ma għandna iktar irridu, jiġifieri. Jien qed nismagħkom qed titkellmu bħala ġenitur se nitkellem u ovvjament tinkwetani l-biċċa xogħol. Hemm kontroll, jista' jkolli kontroll, jien naf li ma jkollhomx it-tablet dik nista' nikkontrolla, però affarijiet oħra x'nista' nagħmel biex biex jien it-tfal tiegħi tkellimna fuq il-biċċa, però għandi kontroll sa ċertu punt ta' biex ma jkun hemmx id-dopamina ħin kollu fit-tifla tiegħi. X'nista' nagħmel aktar apparti milli nikkontrolla pereżempju il-ħinijiet li tagħmel fuq il-midja soċjali jew affarijiet hekk. Naħseb dik l-ewwel ħaġa u naħseb hemm affarijiet oħra li meta nirrifletti jien ninqabad nagħmilhom miljun darba. It-tifla għandha bżonn xi ħaġa, ngħid ejja neħilsuha. Naħseb dik l-ejja neħilsuha rridu nnaqqsu minnha. Irridu nimxu iktar mal-bżonn u inqas mal-aptit ħa ngħid hekk għax ikunu affarijiet tajba ta' jien għandha bżonn ktieb. Ma jidhirlix qed nistennew il-ġimgħa d-dieħla naħseb jekk nitgħallmu t-tfal tagħna kważi għall-ebda raġuni ta' xejn ngħidulhom ejja nistennew ejja nistennew forsi iktar jidħol fihom bħala valur għax Kif nafu, kif bdiet tiġi bir-repetizzjoni li jien nibda nfittixha kif qed jgħid tajjeb Noel għax jien nagħmilha u neqpa' nagħmilha u neqpa' nagħmilha u niġi niddependi minn fuqha biex nagħmilha, naħseb nista' nkissirha jekk immur fuq in-naħa l-oħra u nistenna, nistenna, nistenna. Naħseb ħadd ma jista' jmeri li l-iktar ħaġa li taħdem kontra l-instant gratification li tiddilejja, li tistenna u tistenna u tistenna. Li eżempju, tistenna li, llum m'għadhiex teżisti, li tistenna sal-birthday, tistenna sal-Milied, tistenna sa ma tagħmel xi ħaġa li hija jingħad f'festa tal-familja biex tgħaddi għalih dal-ktieb jew inkella dar-rigal, li inti għandek aptit tieħu ġilgħat, issa nistennew il-mummy mmorru flimkien illejla. Naħseb jiena dak huwa mod kif inti dejjem tipprova, anke miegħek innifsek, li tgħid isma', għandi aptit sigaretta, għandi aptit ċikkulata, ħa noħodha nofsi oħra flok noħodha issa. Apparti, apparti d-delay li hija tajba, jiġifieri li nitgħallem jien nistenna u niddixxiplina lili nnifsi f'dak, dak, minn dak l-aspett, naħseb jien hemm xi ħaġa oħra iktar forsi kruċjali, li jien nibda nagħraf x'inhu verament bżonn, semmiha, semmiha Leon, x'inhu verament bżonn u x'inhu verament kapriċċ, fis-sens Illi int int semmejt xi ħaġa, ma inti ħa mmorru nixtru r-ġelat, ħa mmur ejja nistennew illejla il-mummy ħalli mmorru nixtruh flimkien. Il-bżonn u il-ġelat? Jew li jien ħa mmur mal-mummy flimkien? Fhimt? Il-bżonn hu li jiena nibni dik ir-relazzjoni, il-bżonn mhux il-ġelat, il-ġelat kważi kważi di cherry on the cake. Semmejna s-sess. Is-sess huwa xi ħaġa importanti, sewwa, huwa xi ħaġa importanti għal diversi raġunijiet, però is-sess fih innifs huwa importanti jew is-sess hu xi ħaġa li qed isaħħaħ ir-relazzjoni? Qed forsi nikkumplika l-affarijiet, imma imma x'inhu l-bżonn? Ħafna drabi qegħdin ngħixu f'soċjetà li s-soċjetà lilna tpinġilna ċertu kapriċċi bħala bżonnijiet fejn fil-verità ma jkunux. U aħna nkunu rridu dejjem infittxu dak li mingħalina huwa bżonn. Inġib eżempju żgħir ta', jiena x'inhu l-bżonn tiegħi li jiena jkolli x'nilbes jew li jkolli x'nilbes ħwejjeġ tad-ditta? Sewwa? B'tali mod illi jiena meta xtrajt ċertu tip ta' ħwejjeġ hemmhekk inħossni tajjeb jew inkella għax ma xtrajtx ċertu ċertu tip, allura ħa nħossni ħażin. Il-verità hi l-bżonn x'inhu u fi kwalunkwe ħaġa, jiġifieri jekk jiena għandi qiegħed ngħix ġo familja jew qiegħed ngħix fuq ix-xogħol għandi għandi l-kollegi fuq ix-xogħol, x'inhu x'inhu l-iktar ħaġa importanti, ir-relazzjoni tiegħi mal-kollegi jew li jien eċċivjajt u ilħaqt u għaddejt lil sħabi? Qed qed inġib eżempju illi xi kultant, bniedem ifittex ċertu forma ta' pjaċir li fl-aħħar mill-aħħar once li jakkwista dak il-pjaċir jgħaddi jgħaddi f'malajr u ħa jikkawża dak il-vojt imbagħad. U qed isemmi wkoll li jisu mbagħad mentalità individwalista wkoll. Għax jekk jiena qed niġri wara s-suċċess tiegħi, qed niġri wara l-bżonn jew ix-xewqa tiegħi, mbagħad hemm ċans li ma nibqax nagħti każ daqshekk, jiġifieri jekk it-tiflet tgħidli le irrid il-ġirgħat issa, Tinsietu li ħadu s-sena l-mami biex il-mami wkoll tgawdi l-ġelat? Li tridu issa l-ġelat. U tridu issa l-ġelat biex dik ir-raxx ta' zokkor itiha l-pjaċir li qed tieħu l-ġelat fil-verità. Allura anke kif qed tħares lejja bħala inti dak li ħa twassalni biex nieħu dik ir-raxxatura ta' zokkor. Ekku. Mhux hekk? Allura meta jien ħa ngħidilha ejja nistennew il-mami, forsi iktar milli ħa nsaqsiha, Ħa nispjegalha li ħa nistennew il-mami. Għax jekk ħa nsaqsiha, ċans ħa tgħidli, u mbagħad il-mami tieħu, jew ma tħobbux il-ġelat, jew issa nieħdu ieħor mal-mami. Ekku. Ġelat? Ekku. Tajjeb. Allura li aħna rridu nkunu lesti bħala ġenituri, imma jien nemmen anke issa nitkellmu fuqna nfusna, li ngħidu le. Li jien niltaqa' ma' ġenituri li jgħidu li Matthew aħna it-tfal tagħna ma ngħidulhom qatt il-kelma le. Għax hemm xi filosofija li jekk titfa' ħidrhom le, ħa tagħmel ħsara. Meta jien naħseb l-iktar kelma importanti li tgħid lil uliedek hija le. Tant hu hekk li huma stess meta jifhmu s-saħħa tal-kelma le, fit-terrible twos, ma jieqfux jgħiduha. U għalhekk importanti li inti tgħallimhom jgħidu le, għax jekk mhux ħa tgħidilhom inti, Le, huma qatt mhu ma ħa jkunu kapaċi jgħidu lilhom infushom. Ġifieri jekk jien ngħidilha, u mela sabiħ tlaqgħu nieħdu ġelato mbagħad il-mami jġibulha ieħor. Ma nistax nistenna li hi meta mbagħad għandha t-25 sena ħa tkun kapaċi l-xewqa tagħha tgħidilha le. Mela rali aħna jkollna d-dixxiplina naħseb hija l-kelma le. Fil-fatt hemm saying interessanti, know makes you grow. Billi qed ikber mhix bl-iva. Imma again ma rridux ma rridux nissottovalutaw li s-sistema taħdem bil-kontra, s-sistema ir-reklam jgħidlek trid ikollok din għax di biss tista' ttik pjaċir, hija xejn ma ħa jtik pjaċir u tistennix għax jekk tistenna ħa tilħaq toħroġ ta' wara jew ħa titlef iċ-ċans. Jiġifieri, il-bombardament naħseb qiegħed il-ħin kollu, u qiegħed il-ħin kollu f'kull f'kull sezzjoni. Fil-fatt, interessanti ħafna meta kont rajt biċċa riċerka ftit ilu li tgħidlek l-iktar nies li qalgħu flus fil-ħajja huma dawk in-nies li kapaċi jfittxu d-delayed gratification. hija fattur ħafna iktar importanti milli r-razza jew fejn twilidt jew dak, anki biex taqla' l-flus. Jiġifieri fil-verità jekk aħna jirnexxielna, it-tfal tagħna ngħidulhom isma' inti iktar ħa tasal b'din, issa naħseb iktar ħa jirnexxieli nfehmhielhom b'xi ħaġa iżgħar, jien dak forsi l-slipper li semmejna l-ewwel milli biex ħa taqla' l-flus. Imma Again, meta, anke jiena, meta sibtha dil-biċċa riċerka bdejt ngħid, jiġifieri mhix mhix għax twilidt f'dak il-pajjiż ħa taqli iktar flus jew għax hekk jew għax hekk, le. Hemm biċċa tgħid li jekk jiena kapaċi nistenna, jien ħa naqli iktar flus, ovvja, għax Ħa nieħu kors itwal u dak il-kors itwal ħa jwassalni ġo lawrea ikbar, dik il-lawrea tiġi mħallsa iktar and so forth. U ħa nżid biċċa oħra ma' li qed tgħid inti, naħseb jiena min hu kapaċi jistenna u jgħid le, ħa jagħmel deċiżjonijiet aħjar. Għax meta inti Inti persuna li tmur għax-short term, anke jekk ħa tagħmel deċiżjonijiet fin-negozju, jekk ħa tagħmel deċiżjonijiet fir-relazzjonijiet jew fejn ħa tinvesti l-flus tiegħek, ħa jkunu iktar deċiżjonijiet short term li fil-long term ħafna drabi mbagħad ħa tbati l-konsegwenzi tagħhom. Ħa naħseb jiena dik tgħin ukoll. U biex inkomplu mal-li bdejna, dik ħa tgħinni f'kollox għax jekk jiena qed insuq U x'għad ħariġli ħażin, l-ewwel feeling tiegħi hu li ninżel għalih. Jekk jiena mhix ħa nitgħallem immur kontra dak l-istint, jien l-instant gratification ħa ġġibni fi trouble hemm. Issa, kif għedt tajjeb inti, hemm instant gratification li nistgħu nużawha biex nimxu 'l quddiem, biex nikkomunikaw, għax inti, li aħna nissoċjalizzaw ukoll hemm naqra instant gratification fiha, Jiġifieri jekk jiena ħa nużaha biex nissoċjalizza, biex nikber, biex, all right, imma once li jiena ħa ngħallem, kif qal tajjeb Noel l-ewwel, sitwazzjonijiet fejn hemm il-kejk u mingħalija ħa jibqa' jtini l-istess pjaċir, trouble ħa jtini, għax ħa joħroġli z-zokkor u da. Interessanti ħafna x'anka kif semma din huwa l-istint tal-bniedem, l-instant gratification għal istint ġifieri l-fatt li tkun kapaċi tiġġieled dik diġà ħadd għajnek fuq ħafna affarijiet oħra mhux sempliċement fuq il-gratifikazzjoni instantani, ġifieri naħseb Hemm il-bżonn tal-ġenituri li niddixxiplinaw Però nirridu nqogħdu attenti aħna wkoll għax bħal madna, pereżempju sa sitt snin ilu ma kontx nimmaġina li ħad tkun daqshekk faċli ma nafx naħseb sitt snin ilu kien diġà li jekk qabadni l-ġuħ issa ħames mhm. minuti oħra qed ma ma kontx nimmaġina llum ma nafx ngħaddi minn ajra. Mhm. Ma nafx ngħaddi minn ajra. Qed nsemmu ver, ġifieri jekk jiena diġà maġun fi ftit snin dil-biċċa xogħol naqa' diffiċli biex nippretendi. Jekk ma nurix minn naħa tiegħi modi li anka għalija le nista' noqgħod mingħajr dak l-oġġett jew nista' nipprepara insajjar id-dar normali, ġifieri jekk mhux qed nuri dik il-biċċa xogħol li jien diq qed nindar it-tfal tiegħi li isma' qbadna l-ġuħ ġibna xi ħaġa. U hemmhekk fejn ngħaqqduha mal-emozzjoni, l-emotion regulation, li billi għandi l-ġuħ xorta nista' nistenna li nsajjar. Ħa nsemmi filosofija li relatata mal-gratifikazzjoni immedjata. Hemm filosfi bħal Epicurus li jitkellem fuq il-gratifikazzjoni instantearja jew inkella immedjata li hija riflessjoni tal-valuri soċjali u morali moderni. Ġifieri, il-hedonisti jgħidulek li s-sodisfazzjon immedjat hija xi ħaġa naturali, bħalma bdejt issemmej inti, u anke l-pjaċir u li nevitaw il-mard, bħalma semma Noel ukoll. Imbagħad hemm filosfi bħal Kant li ġie wara li jgħidilna isma' il-virtù tal-karattru sod u tal-paċenzja huma importanti biex aħna jkollna sodisfazzjon fit-tul. Jiġifieri allura qegħdin ngħidu hawnhekk li d-deċiżjoni bħalma għedt inti l-ewwel ta' bejn li ngawdi issa jew ingawdi fil-futur. Jien naħseb anki biex inkompli ma' li qal Joseph, Joseph, jien naħseb li hija kwistjoni ta' bħalma, all right, sa ċertu punt it-tnejn għandhom raġun, hekk naħseb, u kważi kważi qegħdin jirriflettu dak li qgħadna fil-bidu illi aħna dak li nagħmlu nagħmluh biex nevitaw it-tbatija u, u jkollna l-pjaċir u s-sodisfazzjon whatever. Però naħseb jien hija kwistjoni ta' training ukoll. Jiġifieri jekk inti għandek l-ewwel waqt li kien qed jitħaddet lejhom bdejt nitbissem għax ġieni eżempju ċar f'moħħi. Qed niftakar f'reklam li kien kien jixxandar fis-sixties u fis-seventies jippromwovi s-sigaretti għall-persuni għan-nisa li huma pregnant. U kien il-messaġġ kien, jekk inti tpejjep, int ħa jkollok delivery aħjar għaliex il-baby ħa jitwieled iżgħar. Illum il-ġurnata nidhku, u llum il-ġurnata ngħid dawn kienu mġienen imma jekk inti tfittex daqsxejn u tmur lura ħa ssibhom dawn it-tip ta' reklami. U tibda tgħid, imma għaliex? Illum il-ġurnata anki li tgħid le huwa importanti. Imma imma nemmen ukoll li anki t-tfal tagħna ta' għandhom ċertu intelliġenza li forsi aħna xi kultant ħa nużaw il-kelma bl-Ingliż we underestimate them. U li tgħid le mhuwiex biżżejjed imma imma li tifhem għaliex għandek tgħid le. Jekk jiena qed nitħaddet fuq ikel, anki jiena llum il-ġurnata ħa nsemmi eżempju żgħir, mhux li jiena xi wieħed delettant imma Illum il-ġurnata meta nitħaddtu fuq dieta qegħdin nitħaddtu fuq intermittent fasting. Sewwa li inti tagħmel ċertu ħin mill-ġurnata li inti ma tikolx ma jfissirx li ma jkollokx aptit imma int qed tiddixxiplina lilek innifsek li inti f'dawk il-ħinijiet ma tikolx. Jiġifieri hemmhekk li ġa dieħel il-kunċett u hemm raġuni imma għaliex qegħdin nagħmluha, jiġifieri Il-fatt li għalkemm għandna soċjetà li minn banda qed timbotta u tinforza forma ta' instant gratification, forma ta' isma' jien irrid il-pjaċir u rridu f'malajr issa, però mill-banda l-oħra jekk inti trid takkwista ċertu sitwazzjonijiet li jkollok figura sabiħa, li jkollok ġisem b'saħħtu. Importanti li inti titgħallem tagħmel ċertu dixxiplini fuqek innifsek, jiġifieri li inti tieqaf taħseb u tgħid, anke din, imma din hi vera bżonn? Jiena vera għandi bżonn naqbad il-karozza biex jien immur sal-ħanut jew jien nista' mmur bil-mixi qed inġib xi ħaġa? Il-bżonn, fejn hu l-bżonn? Il-bżonn x'inhu? Il-bżonn hu li jiena jkolli x'niekol issa jew li jien nista' mmur insajjar bil-kwiet, nieħu gost li qed insajjar, forsi għandi tfal qegħdin miegħi. Imma jien irrid nagħti skop għall-affarijiet. Nerġa' ngħid, għaliex jien qed nagħmel dak li qed nagħmel? Fejn Forsi kif qabel ma bdejna konna qegħdin nitħattu bejnietna, irrid dak li rrid x'inhi rrid u kif irrid, mill-banda l-oħra il-kontra tagħha huwa imma għaliex? Għaliex jien qed irrid hekk? Għaliex jien fejn irrid nasal? Qed nitbiss ma' x'isem il-programm u għaliex? Sorry? Qed nitbiss ma' x'isem il-programm u għaliex? Ah, okej, okej. Jiġifieri għandek dan it-tip ta' jien Insib li l-nifsi, naqbad li l-nifsi u ngħid, mhux dejjem irnexxi li nagħmel, imma naqbad li l-nifsi ngħid, imma jiena għaliex qed nagħmel, vera għandi bżonn, jiena, nġib eżempju żgħir ta', għandi f'moħħi ċertu tip ta' xogħol ikun pendenti fuq moħħi, imma ngħid le, issa importanti li jien nieqaf u nistrieħ ftit għax moħħi jgħejja. U fil-verità, jekk jiena ħammur inpoġġi fuq il-kompjuter u nkompli nipprova naħdem, Moħħi tant ikun għajjien li ma nikkonċentrax. Allura l-bżonn tiegħi, jien x'verament għandi bżonn? U moħħi forsi jkun irid jeħles minn ċertu affarijiet. Imma jiena x'għandi bżonn bħalissa? Hu li jiena bħalissa nistrieħ. Jew inkella bil-maqlub, jien bħalissa għandi bżonn li naħdem. Jiġifieri, Nifhem, nifhem, nifhem għaliex imma mhux ġast kemm ngħid le, nifhem il-bżonn għaliex. Jien għadni naqra moħħa l-Mepikuru Sukant għalfej għax naħseb tajjeb li nsemmu li peress li hu wieħed qed insemmu filosofu li ġi fit-300, eh, l-instant gratification trid jew ma tridx Kienet diffiċli biex issib għax trid taqbad l-ikel li trid tiekol, trid tmur jekk għandek bżonn xi provisions trid tmur ġo raħal 'il bogħod minn tiegħek biex tasal, trid ikollok iż-żiemel b'saħħtu. Jiġifieri, min għar ma jrid, dak kien iktar iwajerjat li jgħid le dik hi t-tajba għax imma dak kien il-ħin kollu jistenna. Mentrikant li ġie fis-seventeen hundreds ġa beda jara d-differenza Għax it-transport beda jitjieb, id-dinja bdiet tiċkien, allura instant gratification bdiet issir problema. U għalhekk ħa nerġa' mmur fuq tal-istint, l-istint jilgħab logħba u għax il-bniedem fil-bidu kien iktar faċli għalih imur mal-istint, ma kienx hemm liġijiet. Fil-fatt anki meta nqogħdu nitkellmu fuq il-liġijiet antiki, Naħseb, ħa nidħol ġol kontroversja ħa ngħid hekk, kulħadd isemmi l-Inkwiżizzjoni. Jekk tara l-Inkwiżizzjoni impar mal-liġijiet ta' dak iż-żmien, presso poco hemm kienet bilkemm ma jgħidlekx kien inqas ħarxa. Imma jekk ħa taqbadha u toħroġha, issa l-istess l-instant gratification, jekk ħa naqbad u nipprova ngħix Epicurius ġie llum, wisq probabbli l-ħabs ikun. Għax ovvjament ħa jmur mal-instant gratification. U l-instant gratification kif għedna ħa ġġibha fil-problemi jekk neżaġeraw biha. U naħseb kieku jiġi naraw filosfu kif qed jitkellem ilbieraħ, anki minn hemm naraw differenza, jgħidlek, Wow, wow, wow, ikkalmak kalma għax kollox available. Tu di taċċo febbatin letteralment u kif għedna tajjeb it-tfal tagħna kollox letteralment hekk ifittxu u anki t-tfal di ma tistax issibili minn fuq dik l-app di ma tistax issibili. U il-mod kif aħna qed niddevelopjaw dil-fissazzjoni fuq l-estremi anki sport jekk sport tagħmel iżżejjed, iżżejjed, iżżejjed, għax għandna l-aċċess. U l-aċċess jibda jikkrea iktar problemi. Għalhekk, kif qal tajjeb Noel, naħseb mhux biex nerġgħu nidħlu fi, il għaliex hi importanti ħafna f'dil-biċċa tax-xogħol li jiena naħseb għalfejn qed nagħmel ċertu affarijiet u għalfejn it-tfal għandi nħallihom jistennew u għalfejn jien stess għandi nistenna. Kont qed naqra wieħed mill-aħjar eżerċizzji jgħidulek jekk tibgħat messaġġ Tistennix reply dak il-ħin. Fil-fatt hawn isa kultura, anzi, li qas tħares qabel siegħa, ħalli inti tgħallem lilek innifsek tistenna. Għax ġieli nqabdu fih aħna, da fejn qiegħed. Issa, jekk tirriflettu naqra, għoxrin sena ilu, telefon id-dar jekk mhux qiegħed hemm, bye. Trid tistenna forsi ġurnata oħra jew. U trid tiftiehem minn qabel, taf li ħaċċempel dak il-ħin, jiġifieri hemm ċertu stennija. U niftakar inċemplu għal ċertu ħin għax irħas, jiġifieri kien hemm dik is-sens ta' stennija. Imma ej ħantikom dal-każ li xaħat bħali li jiena bniedem li naħdem ħafna u nin naħseb jiena vittma ta' instant gratification, jiena l-affarijiet irridhom il-bieraħ kista jkun tajjeb. Jekk hemm l-aċċess, għax l-aċċess jagħtem. X'nista' nagħmel jiena biex nirregola b'mod prattiku? Jiġifieri, x'nista' nagħmel b'mod prattiku biex nibda nirregola f'dan l-affarijiet? Jiena naħseb dak li għidt jiena l-ewwel, one nifhem il-għaliex. All right? U mhux għax il-programm jismu il-għaliex. Għax verament għandi bżonn nifhem, imma jiena dan fejn ħa jwassalni? U tu, nieqaf, jiġifieri nitgħallem nibbrejkja u nifhem il-bżonn, imma l-bżonn irid ikun bżonn vera, jiġifieri xi kultant jien niltaqa' ma' nies illi l-vera trid tpoġġi bilqiegħda magħhom u flimkien naslu li jaraw il-bżonn. Ħa nġib eżempju żgħir. Jiena għandi persuni li jiġu għandna għat-terapija, id-deċiżjoni tagħhom hi illi dawn Ma jħarsux lejn Facebook u jiġifieri ilhom xahrejn ma jkollhom aċċess għal, mhux li jkollhom ċertu ħin matul il-ġurnata, le, jiena m'għandix aċċess għal Facebook full stop. Għaliex? Għax għandi x'nambih. Kif qed jaffettwani? U bl-istess mod ċertu sitwazzjonijiet oħrajn. Isma' jiena għandi bżonn immur nagħmel ċertu eżerċizzju. Dak il-ħin il-mobile ħa jkun mitfi. Fejn qabel kważi kważi ma nitilquhx il-mowbajl. Ma diġà qed nimmaġina il-moħħ jgħidlek imma jekk jiġi xi ħaġa lil xi ħadd, imma jekk di xi ħaġa għandek bżonnha issa. Meta jien stess ħa nirrifletti fuq il-bżonn, moħħi ħa jikkonvinċini li dan huwa bżonn. Għax jiena mgħallem li anke prodott illum il-ġurnata cos you deserve it, cos you need it, vera? Allura anke jekk tara il-mod ta' ħajja kif ngħixu, moħħna qiegħed iggerjat biex jemmen li dan għandi bżonnu jiena. Jiġifieri jien li qed nipprova ngħid, mela biex forsi niftiehem aħjar, ħa nkun iktar drastiku, hija kważi kważi a paradigm shift. Illi inti, inti qed tmur kontra dak li s-soċjetà qed tgħaddilek messaġġ. Inti ma għandekx Facebook int? Le, le, ma għandix. U I am happy li ma għandix. Le, isma' għax forsi jiġrilu xi ħaġa, ma sorry. Qabel meta ma kellniex il-mobile u kien jiġri xi ħaġa kien jiġri. Sewa mhux xorta konna noqogħdu, jiġifieri hemm dawn it-tip ta' u l-bżonn x'inhu? Il-bżonn bħalissa hu li jien nkun qiegħed bi kwieti. Għaliex? Għaliex jekk aħna nħarsu mbagħad lejn l-effett tal-ħajja in the long run, tant saret dinja mgħaġġla li m'għandniex ċans naħsbu li l-moħħ jegħja. Il-moħħ jgħu li li llum hemm studji li jgħidulek ċar u tond li inti importanti tagħmel ċertu ħin fil-ġurnata fejn int ma taħsibx, jew tipprova ma taħsibx, li inti, ħa nuża l-kelma, tiċċassa. Għaliex tant inkunu għaddejjin u inti qiegħed qiegħed menes iltqajt ma dan għandek dan il-meeting imbagħad in between sakemm tmur minn meeting għal ieħor trid tagħmel ċertu telefonati on the way u nibqgħu sejrin, jiġifieri kważi kważi ejja nimxu 30 sena lura. Meta aħna kellna ċertu xogħlijiet li kienu iktar manwali, fejn inti ma kellekx aċċess għal din il-ħajja mgħaġġla, ix-xogħol stess minnu nnifsu kien jislowjak. Għax inti qiegħed tagħmel ċertu xogħol manwali, hemm il-ħin, il-moħħ qiegħed relax, imma mhux qed jaħseb, mhux qed jaħdem, qed jaħdem jiffoka biss fuq xi ħaġa partikolari. Mhux jiġri minn hawn għal hinn u anki xi nkunu qegħdin insuqu. Illum issuq, għandek il-mobile qed iċempillek, daħallek dan il-messaġġ, imbagħad għandek ir-radio għaddej, imbagħad tħiereġ karozza minn hawn u. Jiġifieri. Issa titkellem fuq l-istimulazzjoni li tindeher u l-moħħ. Dak li dak li semmejt int fil-bidu. Senilu di bħal meta xi ħadd jgħidli mort eh, in-Nepal jew mort l-Indja u għamilt trit ta' ġimgħa u vera ħassni zen u ġejt Malta provajt ngħixek il-ħajja. Jien għalija ma tista' jien naħseb jekk taqbad l-iktar mank kalm ġol Indja li għadġol monasteru hemmhekk tajjeb maqtuħ minn kulħadd. u titfgħu nofs ta' nhar ġo traffic ta' Sliema ma naħsibx li ħa mhux ħa jżarrat, naħseb ħa jitgħallem iżarrat. Għax hemm mod u mod, jiġifieri dak li semmejt inti ta' 30 sena ilu, illum il-ġurnata onestament, ma nafx x'taħsbu intom, ma naħsibx li huwa possibbli. Jiġifieri, li ċċempel waqt meeting bejn meeting u ieħor jista' jkun li qed inderru l-moħħna jiġi stimulat il-ħin kollu. Sal-punt li llum jekk qed tara series, jekk ikun twil iktar minn siegħa, ma tarahx. Illum in-nies qed imorru għal series flok għal film għax in-nies ma jissaportux satej jew siegħa u nofs sa ma jaraw kif ħa jispiċċa dan il-film. Jiġifieri mhux qed ngħid affarijiet estremi, naħseb jiena kull min qed jismagħna qed jagħti b'rasu u jgħid iva. Però sa ċertu punt, skużani. Le, kompli, kompli issa. Però sa ċertu punt naqbel miegħek mija fil-mija ta' jiġifieri, però sa ċertu punt in-naħħa l-oħra illum il-ġurnata qed ninnutaw skejjel pereżempju illi jieħdu l-istudenti tagħhom livins u jgħidulhom Bla mobile. Inti għandek live in, għandek dawn it-tlett ijiem, il-mobile biss pereżempju bejn dak il-ħin u dak il-ħin. B'tali mod li, kważi kważi, issa ħa nitħaddet b'mod forsi daqsxejn tekniku, l-istudenti ħa jkollhom il-withdrawals tal-mobile. Imma imma still qegħdin nippruvaw nagħmlu dak li kważi kważi, mhux kważi, snin ilu kien jiġina naturali. Jiena naqbel ħafna ma' li bdejt tgħid int Matthew li ma tistax tikkumpara ma' tletin sena ilu. Dak tletin sena ilu kollha konna f'dik iċ-ċirkostanza u xorta kien hemm ways kif konna nirranġaw jekk inqala' xi ħaġa. Però naħseb jiena tkun skuża, se nirraġunaw, li jekk ħa tgħid ħa tagħmel setgħin mingħajr mobile iġġib dawn l-iskużi li u jekk jinqala' xi ħaġa. Dan mhux qed ngħidlek tagħmel setgħin mingħajr mobile meta taf li għandek lil xi ħadd l-isptar qed tistenna. Imma normalment Iċ-ċans kbir x'inhu? Li f'dawk is-sitt ijiem ma jinqala' xejn. Se jista' jinqala' imma ċ-ċans kbir huwa li ma jinqala' xejn. Le, il-probabilità li jinqala' xi ħaġa naqbel miegħek perfettament. Fl-istess ħin qed u qed insaqsi dal-mistoqsijiet ovvjament għax isna kulħadd qed jaqbel u l-importanti nifhem anke min-naħa l-oħra. Fl-istess ħin jekk jiena mort nimxi jew mort Dak is-satej, biex inqata' minn kulħadd, iċ-ċans huwa li tfajt Spotify, tfajt xi podcast bħal da ġo widnejja biex waqt li qed nimxi, xorta qed nitgħallem xi ħaġa. Issa jekk jiena, ovvjament, ma ħadtx il-Walkman miegħi biex nisma' podcast kelli nieħu l-mobile. Biex il-mobile nisma' l-podcast, iċ-ċans huwa li għandi l-internet mixgħul. Mela jien hawn nisma' l-podcast jekk smajt lin tiġix tgħidli. Bla ma trid idejja b'mod awtomatiku daħal ġobut u fetħu. Għadni qas ħsibt li ngħid tgħid nistenna nofsija biex niftħu. Naħseb dik idejja semmiljon id-delay, id-delay. U di, u di, u dik propju l-ironija li jiena nagħmel affarijiet biex nirrelassa waqt li qed nagħmilhom qed nirrispondi l-emails. Mhm. Eh, letteralment ħassar Issa, aħna hawn nitkellmu jien il-ħin kollu nieqaf naħseb u semmejna l-eżempju tat-tfal fl-irtir tal-iskola bla mobiles. Tajjeb li forsi nirriflettu daw għas-suppost għandhom mobile għax is-social media ddisinjata li jkollok 13 'il fuq, imma tant hija ngranata fis-soċjetà li qas naħsbu fuq minn fejn suppost qed nitilqu. Jien l-ewwel wieħed, jiġifieri, jekk għandi bżonn nikkuntattja lit-tfal tiegħi rrid li jkollhom mobile u ngħidilhom qis li meta nibgħatilkom tirrisponduni, jiġifieri filli qiegħed l-edukatur, filli ġejt il-perpetrator. U l-perpetrator għax il-bżonn Il-bżonn immaġinarju. Il-bżonn manipulajtu. Il-bżonn li ġej minn biża'. Eżatt. U minn anzjetà? Jiena fil-fatt dak li kont se ngħid. Hemm qisu iktar ma ma s-soċjetà avvanzat, il-livell ta' ansjetà tas-soċjetà tela', fis-sens li aħna qegħdin ngħixu fi jekk inti tħares nerġa' ħa mmur nerġa' 30 sena ilu. Il-livell ta' ħajja u ta' ansjetà fil-ħajja ta' 30 sena ilu kien jgħethaw. Iktar ma għadda żmien, iktar aħna tlajna f'dik l-ansjetà u tlajna livelli li għalina dawn il-livelli huma normali. Li kważi kważi, u hemmhekk iktar jagħmel sens imbagħad l-instant gratification għax hemmhekk ħa jkollok dak ir-relief, dak il-relief momentarju minn dik l-ansjetà. Imma aħna lanqas biss qegħdin nirrealizzaw li aħna qegħdin f'dan l-istat ta' ansjetà normali li kważi kważi x'ħin niefqu u nibdew neżlin minn dik l-ansjetà, ħa nħossuna ħażin għaliex dik mhijiex normali għalina. Jiġifieri għandek din il-komplessità kollha li qed taffettwa jew li qed titregerja wkoll l-instant gratification għax inti trid trid dak ir-relief u ħadd jieħu pjaċir b'dak ir-relief, b'dak il-mistrieħ instantanju minn dik l-ansjetà li li nerġa' ngħid kważi kważi inti semmejt li jiena mmur l-Indja għax il-ħajja hemmhekk hija Jiġifieri għandek dan xi kultant lanqas biss niefqu u naraw narawh. Għalhekk importanti jiena nemmen li isma' ma x'inhu bżonn, x'inhu bżonn, x'inhu bżonn. Il-verità ħa nġib eżempju forsi li jiena ma tantx l-ikel qiegħed hemm għall-pjaċir jew biex jiena ngħix? Fejn hu l-għajn? Fejn hu l-għajn? Fejn hu l-bżonn tal-ikel? Il-bżonn hu li ngħix jew li Jiġifieri just something to think about. U jien naħseb ukoll inti qed issemmi l-ikel, naħseb jiena li forsi aħna ġejjin minn ġenerazzjonijiet fejn ta' qabilna batew il-ġuħ biex. Allura naħseb jiena hija l-pendulum tas-soċjetà wkoll li meta konna neqsin minn xi ħaġa, Mbagħad ħank meta dik hija available u llum in-nies l-idea ta' flus, għax ma naħsibx hemm iktar flus f'idejn, naħseb l-idea tal-flus hija li għandna iktar, allura anke minħabba li jekk jieħdu xi ħaġa nistgħu nieħdu loan, allura għandna xi ħaġa li ma naffordjawhiex imma fi żmien 40 sena ħankunu naffordjawha. Allura ħabba li għandna idea li għandna iktar flus fil-but, Allura din nonfqu iktarx nistgħu, meta qabel kważi kważi jkolli ngħid allura kollha kemm aħna nbagħtu bl-incentivfication u qabel kellhom il-ħajja li tirrestrinġihom u aħna llum il-ġurnata forsi l-ewwel l-ewwel ġenerazzjoni li rridu nitgħallmu nrażżnu lilna nfusna Għax issa għandna għalfejn nrażżnu lilna nfusna. Qabel, in-nuqqas ta' aċċessibilità kien irażżanna. Allura llum ma rridu nitgħallmu hija skill ġdida li mmorru kontra n-natura biex ma nagħmlux ħsara lilna nfusna, naħseb jien, eh? Ma nafx x'taħsbu intom. Sa ċertu punt naqbel miegħek għaliex għaliex Jien għandi l-fortuna li naf għandi ċertu ħbieb li għandhom 70 sena u 80 sena. U jgħidulek ċar u tond, imma missieri kien jgħallimni biex jien ma naħlix. Sewwa, meta llum imma missieri kien jgħallimni, jiġifieri kien hemm ukoll dak il-kunċett li isma' ma tistax tarmi, ma tistax taħli, mhux żmien il-ħela, dawn it-tip ta' messaġġi. F'kelma oħra, ma tistax taqbad u tberbaq, ma tistax taqbad, għax ma ninsewx għandek dan l-ispektrum bejn pjaċir u tbatija. Mhm. Għax ma tistax taffordja li inti taħli, għax taħseb għal meta ma għandekx. U dawn it-tip ta' messaġġi kontinu ma tistax toħra tmitt eh, proverbju zej, ma tistax tmitt saqajk il-barra mill-friex. Hemm dawn it-tip ta' kunċetti ta' ukoll li qegħdin jirrestrinġuk biex inti. Il-messaġġ donnu dejjem hemm kien. Forsi llum il-ġurnata kif qgħadt int għandek iktar availability, għandek iktar soċjetà li qed tippromwovi dan it-tip ta' ħajja, għandna ekonomija illi taħdem billi inti tkompli titfa' fl-ekonomija, iktar ma tonfoq, iktar għandek ekonomija b'saħħitha. U allura l-ekonomija minnha nfisha qed tgħinek, qed tħeġġek biex inti tonfoq ħalli l-ekonomija tissaħħaħ. U fl-aħħar mill-aħħar imbagħad kważi kważi, xi kultant jien hekk nara, li inti tispiċċa skjav tal-ekonomija flok l-ekonomija qegħda hemm għalik. U llum, llum kważi kważi anke ġieli nara li dak li jkun jaħdem ħafna, iktar jaħdem ħafna, forsi għandu inqas ħin ta' kwalità, allura b'skuża għax jaħdem ħafna, ma ħaqnix nixxiha dik. Aqbad u xi, ma ħaqnix, mhux għalija biss, anke forsi għat-tfal jew għal tal-familja li qed inqatta' inqas ħin magħhom u mela ixtrihielu. Miskin. Għax aħna qegħdin niġu mrobbija biex inkunu konsumeristi. U dik il-biċċa xogħol li qed inġibu skuża bil-fatt li qed l-ħin ta' kwalità naqas jew x'qed naħdmu ħafna, nġibu skuża għal xiex għandna nixtru aktar. Mhux hekk bħala reward imbagħad, u li nitkellmu ħafna fuqha vera fl-addiction li ħaqni tajjeb, sustanza, whisky, ikel, sess, Għax batejt. Għamilt ġurnata xogħol, mela allura ħaqni. U mbagħad dik jekk kienet ġurnata iktar iebsa mis-soltu, flok grokk ħadt nej, u hemmhekk jibda ċ-ċirklu, mhux hekk? U hemmhekk tidħol tal-instant gratification, jekk jien ngħallem lili nnifsi, isma', x'inhi l-konsegwenza ta' dik ir-reward? Ħalli nidħlu f'biċċa xogħol oħra. Iċ-ċansijiet huma li ħa nagħmel għażla naqra aħjar. U naħseb anki fejn tidħol l-instant gratification, jekk aħna nkunu kapaċi nkejlu l-konsegwenza ta' dik ir-reward, ħa tkun iktar faċli nimmaniġġja liema instant gratifications nista' nidħol għalihom u le. Għax jiena qed niftakar fl-eżempju li tajt inti fejn jidħol xogħol. Ix-xogħol, dil-biċċa xogħol li nista' neħles ilbieraħ, qed neħlisha fl-erbgħin siegħa tax-xogħol tiegħi, Id-duty tiegħi mal-familja wettaqtu, għax ħafna drabi nitlu f'ħafna riġidità. Ftit ilu sibt ruħi qed nitkellem ma' xi ħadd u ma stajtx ngħidlu isma' tiċċekkjax l-emails waqt li tkun qiegħed holiday, għax il-ħobża tiegħu tiddependi li jiċċekkja l-emails waqt li qed ikun holiday. Allura importanti li jdaħħal il-bilanċ u joqgħod attent li jżomm il-bilanċ tajjeb, kif għedna l-ewwel, tajjeb li inti titimgħu l-instint, imma at what price? X'ħa tħalli, semmejna l-ġenerazzjoni ta' qabilna, mela ta' qabilna kienu moħħhom biex iħallu xi ħaġa lilna. Illum aħna ngħixu, le gawdi, xi tħallilhom, qas nafu x'ħa ħseqpa d-dinja sa dak iż-żmien. Carpe diem. Eżatt, hu. Jiġifieri. Il-fabbric tas-soċjetà inbidlet kompletament u kif inbidlet, għax bdilni aħna. Għax aċċettajna u ħallejna l-affarijiet jiġru, ġejna niddependu mill-kumdità, anki jekk tara l-media, il-media l-ħin kollu tibbumbardjak b'ħafna biża' li jekk mhix. Ehm, ħa taħsel, ħa tinħasel b'dan il-dak. Mhm. Eh, l-ebda mara ma ħa tħares lejk u bla bla. Eh, fil-fatt, u għalhekk imbagħad tidħol instant gratification għax mela jiena ħan iħu dal-prodott għax dal-prodott ħana salem, mhm. ehm, ħan issodisfa di, ħan issodisfa l-oħra, dal-it pikel, dal U naħseb ukoll għax qed ngħixu ħajja li għandna bżonn ir-reward fiha. Jiena jekk tippermettili qed naħseb f'każ partikolari li laqatni, bqajt inġorru miegħi. Dan kien persuna edukat, mgħallem, jiġifieri professjonist. U kien jaħdem bejn għaxra u erbatax-il siegħa kuljum. U wara, imma d-deskrizzjoni tiegħu, għax hemm laqtitni, qal jien kont ngħix il-ħajja perfetta. Il-ħajja perfetta għalih kienet jaħdem bejn għaxra u erbatax-il siegħa kuljum, imur il-gym, imbagħad fl-għaxija jiltaqa' mal-mara. Jieklu flimkien, jorqdu u jerġa' l-għada. Imma mbagħad kien jiġi l-weekend. Fil-weekend, is-Sibt, il-ħajja perfetta għalih kienet li jqumu daqsxejn bil-kwiet, fl-għaxija jew joħorġu, jieklu, jieħdu flixkun inbid flimkien, jieħdu linja Coke. għax ħaqqhom wara dik il-ġimgħa kollha xogħol, u il-bat il-ħadd jibqgħu reqdin, iqumu f'nofsinhar jerġgħu jmorru jieklu, eċċetera, eċċetera, forsi fiex ikun hemm bidjar, u t-tnejn nerġgħu. B'tali mod illi biż-żmien, l-ewwel nett dik it-tip ta' ħajja ma baqgħetx tagħti sodisfazzjon. U tu Il-linja tal-kowk mhux biss is-Sibt imma mbagħad il-Ġimgħa u l-Ħadd u sakemm fl-aħħar sar habit li fl-aħħar mill-aħħar kisser lill-individwu, kisser iż-żwieġ, eċċetera. Jiġifieri inti għandek stil ta' ħajja li għalih, għax jiena dik li laqtitni, u għalih jien kelli l-ħajja perfetta. Il-mistoqsija tiegħi nerġa' mmur lura. Imma x'inhu l-bżonn? X'inhu vera kienet il-ħajja l-perfetta? Ara l-ħajja l-perfetta fejn waslitek. F'x'inhu l-bżonn? Dik hija bil-maqlub tagħha hija dik l-instant gratification jien qed naħdem ħalli mbagħad nieħu r-reward u nibqgħu sejrin. Fuq dak il-punt il-ħin tad-diskussjoni għaddinna wkoll, però qabel nagħlqu nixtieq li nieħdu kummenti konklussivi mill-tnejn li intom fuq is-suġġett relatat mal-lum għal min qed jismagħna. Jiena personalment naħseb li diħi xaġa li nirrifletti fuq anka jiena bħala ġenitur, bħala ħaddim, bħala kollox. U naħseb eh, tajjeb li nieħu naqra lezzjoni minn dawk ta' qabilna, għax forsi ma kellix l-opportunità nistenna daqsom, Ħalli jiena nitgħallem inkun iktar ibbilanċjat u nkun iktar kuntent għax ħaġa li forsi xtaqt insemmi, illum sirna nsemmu ħafna s-saħħa mentali. U forsi din hija waħda mir-raġunijiet li s-saħħa mentali tagħna qiegħda tmajna. Allura biex inżommu naqra iktar saħħa mentali forsi tajjeb b'saħħitna mentalment. Tajjeb li ngħallmu lilna. Nnifisna nsaqsu l-għaliex ħa nagħmilha l-biċċa tax-xogħol biex nagħmillek naqra reklama għal dan il-każ. Fil-verità l-għaliex hija s-soluzzjoni, imma. Ekku, ekku. U għaliex b'mod onest u b'mod ġenwin, mhux li nidħak biha nnifsi, eċċetera. U forsi jiena ma nafx, ma nafx xi ċiżżid xi ħaġa oħra, imma. Jiena, jiena li xtaqt ngħid, nerġa' ngħid, x'inhu l-iktar importanti. Imma l-iktar importanti b'mod onest, l-iktar huwa bżonn. U t-tieni ħaġa hi, aħna qegħdin ngħixu ħajja kkumplikata, allura fl-opinjoni tiegħi, iktar ma għandna ħajja sempliċi, keep it simple, ma nikkumplikawhiex, iktar hemm ċans li l-ħajja tagħna ħad tkun iktar trankwilla. Matthew? Jien nasib ħankun nafas fuq il-kunċett tal-għaliex, għax jekk għaliex inti għandek bżonn ir-reward mill-ġurnata li qed tagħmel. Jekk inti qed tagħmel 14-il siegħa, 8 sigħat, 5 sigħat, tagħmel attività f'ħajtek li għandek bżonn reward għax għamilta, forsi għandek tifhem iktar l-għaliex tiegħek, li kigaj tiegħek, U tgħid forsi għandi bżonn nagħmel xogħol ieħor li f'dak il-ħames sigħat id-dopamina ħa tiġi għax għamilt dak ix-xogħol. Mela jiena ix-xogħol innifsu jew l-attività nnifisha jew il-ħin mal-familja nnifisha qiegħda tini s-sodisfazzjon minflok qattajt ġurnata mal-familja u mbagħad għandi bżonn grokk whiskey waħdi, għalfejn il-ħin mal-familja tiegħek ma kienx rewarding biżżejjed, għalfejn it-tip ta' xogħol li qed tagħmel inti mhuwiex rewarding biżżejjed, u bilforsi tfittex dik ir-reward għax hemmhekk tista' tibda bil-mod tassoċja u tħoss id-dopamina minn affarijiet li long term ħajtuk iktar sodisfazzjon personali naħseb. Leon, Noel, grazzi ħafna, naħseb kienet diskussjoni li ħanibqa' naħseb fuqha, jien persona ħanibqa' naħseb żgur fuqha anke wara li ħanitilqu minn hawnhekk. Grazzi intom għal darbohra, Grazzi wkoll Matthew, għal dejjem il-min segwiena l-għaliex ieħor fejn diskutejna suġġetti ieħor interessanti. Ovvjament, ħajkonna għaliex ieħor u fih ħan iddiskutu suġġetti differenti wkoll. Grazzi.